sahaabonni nabii warri dur rakkate hiree makka arkuu arrumaa arkate warra isaan rakkee hamtuutti hojjate biyyaa isaa yaasee kaanis galaafate muddamtee jaratti waan goote yaadatte garii osoon tuqamin ifirraa baqate waan godhe yaadate ifumaa rakkate aalii ollaa dhiisee biyyarraa fagaate Rasuula Rabbii irraa dilluu kaayaa turte Abaa Bakri Siddiiq akkasitti tumte Bilaal ibnu Rabaa azaabatti buufte azaaba duniyaa isa dhandhamsiifte haadha Ammaar Ammaar fuuldura ajjeefte eessa seentamee waan san hunda hojjette tanaatu saan rakkaa arra muddamnaanii isa dandayaani Allahu Allahu Alla yaa Rahmaani

Baara guutti ka'e jarri waa balleeyse babbaroodee iyyee waan dur jara buuse badii dur hojjetan arra dirree baase gariin biyyaa bahe badii isaa dheeyse osuman tuqamin shoorarkaaf buuse haanna biyyi dhaqee haala isaa faarse dhiifama gaafata manguddootti geeyse booda nabiin rabbi walitti deebise jara kana waliin marii dhagaggeeyse

Kunoo kas ja'anii gaafii gaafatanii mee akkam nu godhaa jettan silaasinii arra harka kiyyaa keessa argamtanii naaf himaamee murtii murachuuf yaaddanii tola isaanii beekan Muhammad ilma isaanii durirraa si beeynaa nama taate jaanii tolaani beekamtaa dhiifama godhuuni ilma ilma keenyaa nuti obboleeyyani obboleeysa keenyaa nu dhiis ja'aniini.

Dhiifama godhuudha osoo dandayani kana nabiin rabbi kan saan hamatani kan takka almi namaa isan himatini gaaddisa rakkataa caayaa adliitiini gammachuun sabatte gaafa saanii sani kan diinaaf akkana naaf himi meekaani irra haa jiraatu nagayni rahmaani isa dandayaani Allahu Allahu Allah ya Rahmaani

Mee ittin deebi'aa dubbiin tiyyan dhumtu akka adda baate namayyuufuu iftu gaafa makka seenan nabiyyiin rabbiitu gaafarraa yaa'aniin waa waliin fakkaatu fidateeti dhufe raayyaa biyya guutu waraana arabni hin arkin takkaatu. Carraan si kuffise si kaasuun hin haftu himeetiin hin quufne ilaalaa meekkat toltu makka seenee dhufe nabiyyiin rabbiitu biyya irraa bahan nam lamaan baqatu leenca babbaroode qabee nama nyaatu roorroo barbadeeyse miidhamaaf owwaatu gaafa si moohe kan garaa si laaffatu seenaa tanaan himaa

Nam kum kudhanii ol abidda shidate nama rifachiisa halaalaaf gaalaalte. Abaa Sufyaan dhufee firraa harka kennate abbaa siituu qabee fidee mari'ate waraana waan jiru firraarraa kadhate rasuulatti fidee nabiitti dubbate Umar arkee arraa dallanee mufate nin ajjeesa ja'ee hoggaan ni gaafate nabiyyiin dhorkinaan firraarraa dhaabbate

Mootummaan zalaaloo teetuma aangooni soora dandeeyaani. Tureetillee dhufee seenu islaamummaani dhiifama arkate najaa bahee inni abbaas fuudhee ka'ee isaan qaceellaani karaa rakkoo afaan geessee abaasuuf yaani bakka garee gareen dabaruu waraanni garee gareen dhufaa jarri dabareeni akka kana godhi nabiyyiin ja'eeni akka sirri galtuuf humniti isaani. hanga dhufee dabru namkumni kudhani dhaabbate gaafata ejjee abbaasiini itti himanninis takkuma takkaani rakkoo tana keessaan osuma yaa'ani dhaabbatee ajaa'ibaa maali heddumminni garee takkaa dhufe tan hooggansisaani sa'adii ubaada ansaararraa inni warra ansaaraati sahaabtichi kuni hoggaa deemee dhufe geeyse marsaansaani lallabee waan je'een abaa sufiyaaniini

Qureeyshiidhaaf arra guyyaa xiqqeenyaati, Sa'ad akkas je'ee dubbatee isatti, Nabiin Rabbii geenyaan dubbiin akkanatti, dallanan Nabiyyiin Sa'adii kanatti, ja'e Nabiin Rabbii ifii dubbateeti, guyyaan arraa kun waan kafalannuu miti, guyyaan arraa kun waa kafalannuu miti, Yoomul marahamaadha guyyaa dhiifamaati kan xiqqeenyaati mi guyyaa ulfinaati tanatti hin dhaabbanne tarkaanfii birooti aangoo irraa fuudhe kennee ilma isaati alaabaan kennamte qeeysii sa'adiitti innis hin mufatu aangoo ilma isaanii suma dandayaani Allahu Allahu Allah ya Rahmaani Allahu Allahu Allah ya Rahmaani

Gaddiruudhaan fedhe osoo naaf mijjooyte hanguma muraada qofaan keessaa bute fuuldura niin dhufa yoonif naaf mijjooyte ifirraa hin baasa cittee natti hafte eenyu quufa seenaa jaraasan dubbate dirree isaan gaaxan jaarrachuun jabaatte nuuf haa mijjeessu gaa rabbiin ol tahaanii isa dandayaani Allahu Allahu Alla yaa Rahmaani

Mootummaan zalaalam teetuma aangooni suma dandeeyamani. Wanni irraa fahamnu amma gabaabseeti biyya fi jaalachuun illaanuu ni jirti karaa nabii rabbii sahaabaa isaaniiti isaan hordofuudha wanni qabnu nuti faana isaanii jala hordofuu sirratti anoo biyya tiyyaa maal narraa haajamti jettee yaadda'uudhaa keessoo kan keetitti namoota isiitiis odoo addan qoonnetti biyya waliin qabdan obboleessa keeti itti dhiisuu dhabu roorroo rakkoo isaati biyya jechuun biyyee akka godhan taati tolchinaan siif tolti namaaf sa'aan siiti ayyadarraa haadha haadha jijjiiramti tanaan nan mul'ate

Balaa dhuftu hundaaf takkaan jilbiibbanne namootaaf rakkataa akka haraan banne jabaa laafaa miidhee akka waansaan nyaanne biyya misoomsuudhaaf akka hin beeloyne akka namni biyyaa fi irratti hin rakkanne tokko nama godhuuf akka wal hin dhabne hunda wal qixxeessu waliin caalchisanii isa dandayaani. Allahu Allahu Alla yaa Rahmaani.

Haasawa koo dheeraa asittiin gabaabse yoon toltuu qunname rabbii kiyyarraahi yoon hamtuu dubbadhe naaf sheexaanarraahi isin in jaaladha wallaahi billaahi if godhuufi miti keeysuma kiyyaahi wassalaamu alaykum warahmatullaahi nagaya naaf taha yaabboleeyyan diini gabraa fi gabrummaan